א גוטן אוונט ליל שישי פרשת מטות. באמת ס'איז יעצט דא אינדערפרי, אבער אזוי ווי איך האב א גאנצן טאג פון טורינג ווי אונז גייען ארומגיין זעהן דא נפלאות הבורא, און איך ווייס נישט צו איך האב אנקומען אין ריכטיגע צייט צו קענען נאך סיי עס רעקארדן סיי ארויפלאודן בכדי שיעשי אז מען זאל עס קענען פארשפרייטן איבער קאצוויי טייוואי, ממילא יעצט בין איך דא אינדערפרי. אין א ווינקל דא אין דעם הערליכן האטעל אין אינדיע, און איך זעץ מיך אראפ ווען דער עולם עסט פרישטאג און איך רעקארדן דא דעם שיעור פון ליל שישי. עס קען זיין ס'וועלן אנקומען באלד נאך אפאר מענטשן דא, אבער איך האב מפלנט די זעקס און צוואַנציק פסוקים. דער היינטיגער שיעור איז געספאנסערט לזכות משה יעקב בן חנה רייזל להצלחה בכל ענינים. מענטשן האבן אנגעהויבן צו זען אז ווען זיי ווען זיי האבן א חלק אין דעם חק, זעען זיי א געוואלדיגע הצלחה, חוץ פון דעם וואס זיי האבן געזאגט די אלע מענטשן וואס האבן רעקאלד אז זיי לערנען בקביעות חק, האבן זיי געזען נעטשרעלי א מורא'דיגע שטארקע הצלחה אין זייער הלוך הילך און זייער סטראקטשער פונעם טאג, איך רעד נישט פון קיין גרויסע ריזיגע זאכן, איך רעד פון סימפל סטראקטשער, די וועג וויאזוי זיי זענען מענער צו זייערע ווייבער, טאטעס צו זייערע קינדער, און די זעלבע פארקערט אויך, ס'דא מענטשן, פרויען וואס הערן עס צו, און זיי האבן אן אנדערע עפרישיעישן, און זיי קענען דיסקאסן מיט זייערע מענער סערטען זאכן, מיט זייערע קינדער, זייערע בחורים, סערטען פון די פרשה וואס זיי האלטן מיט, ס'איז דער נא צענע ורענע אויך, מען האלט מיט די פרשה, מען ווייסט ווי מען האלט, וואס גייט פאר דא אביסל, מען קען לערנען א שטיקל א סאבדזשעקט אמאל וואס ווערט געברענגט אין זוהר, אדער אין די מוסר, אדער אין הלכה. די אלע זאכן זענען זייער העלפפול פאר פאר מענטשן וואס זיי הערן עס צו, איז במילא אויב שפירסטו דאס פאר איינער וואס דו קענסט וואס וועט הנאה האבן פון דעם, געב א שיק אריין, זאג, קענסט יואלי לעבאוויטש וואס איז געמאכט אויף דער קאמא וואסער אפירום אפטיילונג? ער געבט א שיעור. האהא יא א שיעור? יא הא או אקעי לאמיך עס אויסהערן. אז מען הערט אז אז אפשר קען מען מיינען אז עס איז אזוי א דזשאוק, עס איז אזוי ווי נעכטן האבן גערעדט וועגן קאלוב און יפונה, ער האט אנגעהויבן קודם זאגן און נאר דאס משה רבינו געזאגט? אה, נאר בן עמרם האט דאס נאר געזאגט? איך וועל ענק זאגן וואס. אזוי האט יעדער איינער געהאט אינטרעסט, יעדער האט געוואלט הערן וואס מ'האט געהאט צו זאגן, און אזוי האט מען געקענט אריינדרייען דעם עולם. סאו דא אויך דארף מען אריינדרייען דעם עולם, ווער ס'סתם אזוי וויל זאגן פאר איינעם ווילסטו הערן א חק שיר, איז דא מענטשן וואס זיי, זיי פילן אטאמאטיש די יצר הרע געט זיך א שטעל ארויף און זאגט נע נע נע נע, נישט פאר דיר, ס'פאר עלטערע מענטשן, ס'איז א אלטע זאך, ס'האט קבלה אין דעם, דו ביסט אונטער פֿערציק, דו ביסט א פרוי, דו ביסט א בחור, דו ביסט א יונגל, דו ביסט א זיידע, דו פאסט נישט, דו האסט שוין געלערנט פֿערציק יאר חק, גייסט הערן פון דעם לעבאוויטש, הע, עס פאסט נישט, ווער דער דער דא, יא, ער, הע הע. על כל פנים, די אלע זאכן זענען פערפעקט גוטס גוטע זאכן, ווייל דאס מאכט אויכעט אז מענטשן וואס האבן נישט גע'חלומ'ט אז זיי גייען האבן א שיעור, פלוצלינג זעען זיי זיך פלוצלינג מיט א שיעור יומי וואס זיי ווילן נישט פארפאסן, און זיי קענען נישט גיין ווייטער אן דעם. סאו, לאמיר ווייזן אביסל ארום דא. דאס איז נאר איין צימער דא אין די זייט ווי איך האב געהאט אביסל שטילערקייט דא. ס'איז עפעס הערליך שיין דא. און נישט, איך זאג ענק נאר פארוואס זאג איך דאס, דאס איז די ספרים שטוב. פארוואס איך זאג דאס איז נישט ווייל איך וויל איינעם, ווי מ'זאגט, סתם אזוי חלילה דזשעלעס מאכן. איך וויל קודם זאגן אז איך האב ענק אינזין דא, איך האלט מיט. און איך געב ענק דא, איך ברענג ענק מיט איבעראל. און אויך נאך א זאך, די עיקר וואס איך וויל זאגן איז, אז דאס איז לעולם, בעצם טוה איך דאס פאר פרנסה, וואס איך מיין צו זאגן איז, אז איך, אופ, סארי, אז איך, איך טוה פאר פרנסה די זאך פון ארום נעמען אידן איבער די וועלט און ווייזן גאט'ס זיסע וועלט.

ווייל עס הייסט דו גייסט מיך בעטן זאכן, איך האב שוין שוין ארויסגעטשעקט, איך האב שוין אריינגעטשעקט, סאו דא האט עפעס א מורא'דיגע זאך, איך מוז ענק זאגן, ס'איז די ערשטע מאל אין מיין לעבן וואס איך בין אין אינדיע, און איך בין סורפרייזינגלי שאקינג, כ'האב געמיינט כ'וועל זיך אריינקומען דא אין איין גרויסע סעווען אילעווען, סארי אז איך סאונד אזוי רעיסיסט, באט איך זאג ענק, ס'איז טאקע די מעדזשאריטי איז דא וואן פוינט פאר ביליאן מענטשן דא, סאו איך קען מעיד זיין, ווייל. ווי דו גייסט האסטו א מיליאן מענטשן פראנט פון דיך, סאו ס'מאכט סענס. דא אין די האטעל איז זייער א עקסקלוסיוו האטעל, סאו מ'לאזט נישט סתם אזוי אריין מענטשן דא, נאר די וואס זענען געסט, און די געסט זענען רוב יוראפעישע אדער אמעריקאנע אדער פון אנדערע פלעצער. על כפונם, סאו לאמיר אריינגיין דא אין די פרשה, ליל שישי וויבאלד מ'איז זיך שוין גיין, אין אפאר מינוט ארום איז זיך שוין גיין, און ווייטער פירן דעם עולם. אה, פארוואס האב איך דאס געזאגט? פארוואס פארצייל איך די אלע זאכן? ווייל מען האט שוין גלייך נאך תשעה באב גיי איך אויף א אנדערע דעסטענעישן, און דארטן קען איך ענק אלע אינווייטן צו קומען דארטן, ווער ס'וויל קען קומען, דאס איז א פרייוועט טור וואס א גרופע האט מיך געדינגען, אבער דארטן אין יענע טור איז עס אפן פאר די פאבליק פאר ווער ס'וויל האבן א וועקעישן, ארויסגיין מיט די ווייב און משפחה, און ס'איז על טהרת הקודש צוגעשטעלט א הערליכע גארדזשעס לאקזשאריעס פלאץ אין די שווייץ. מיט פלענעט רייט מיט עלעק פון פלענעט רייט האט צוגעשטעלט דארטן א גארדזשעס לאקזשאריעס פייוו סטאר סיי האטעל און סיי די עסן און די סגייט זיך האבן בערי וועבער דארטן און נייע און גיי איך דארט זיין פאר צוויי שבתים און פאר די וואך אינדערמיטן און מען גייט ממשיך זיין די חק שיעור דארטן אויכעט. סאו ווער ס'וויל קען אריינכאפן ביידע, מען קען מיטהאלטן די חק שיעור דארטן, און מען קען מיטהאלטן די הערליכע שבתים, איך מיין די שבת און די וואכן, ס'איז א מורא'דיגע שיינע קור-ארט דארטן אין די שווייץ, און איך וועל בעזהשי ת אין די קומענדיגע טעג ארויסלייגן דא מער דיטעילס פון די פלאץ ווי דאס איז און מער איבער די מקומות דארטן, איז אגעין, פאר די וואס קענען עס נישט עפארדן פארשטייט זיך, גיי איך נישט זאגן בארגטס קעגן אן געלט און גייטס ארויס דארטן. אבער פאר די וואס קענען עס יא אפארדן, ס'קומט אויס ביליגער ווי טערעפי, וועל איך ענק זאגן, מ'גייט ארויס אביסל און ס'ממש מאכט א מנוחת הנפש, און און פאר די אלע אנדערע, דאונט ווארי, איך נעם ענק מיט, און מ'וועט שוין, כ'וועל פרובירן ארום ווייזן אביסל דארטן אויכעט, כדי זיי אלע וואס זיצן אינדערהיים זאלן קענען מיטהאלטן, און אפילו אויף די האטליין, העל איך אויך דעסקרייבן אביסל וועגן די וועגן די ידיעות וואס כ'העל מיך אנשאפן דארטן, פון די פלעצער דארטן ווי כ'העל גיין, אזוי ווי איך טו יעצט דא מיט אינדיע, איך פארצייל דא און דארטן אביסל וועגן די די פלעצער דא. סאו אזוי ווי איך האב מיר יעצט גערעדט דא צו דעם וועיטער וואס האט געהייסן פאול, אז אין געוויסע פלעצער אין אינדיע זאלסטו וואטשן זייער שטארק, אפילו די וואס עסן חלב סתם, איז נישט דא די היתר, איך מיין אונז אונז אונז פרומע חסידישע אידן האבן בכלל נישט זיך בכלל נישט געטרינקן קיין חלב סתם, אבער אפילו די וואס זענען מטריד זיך אויף OUD זאכן, ס'איז נאר אויף א פלאץ ווי ס'איז קלאר. אזוי ווי אין אמעריקא אדער אין יוראפ ווי ס'איז נאר דא מילך פון א קוה. אבער סתם אזוי אין אנדערע לענדער, למשל אין אינדיע, אין די פריערדיגע טייל ווי איך בין געווען, האב איך זיי געפרעגט, איך סתם פאר אינטערעסאנטקייט פרעג איך זיי, די מילך וואס עטס געטס דא, וואסערע מילך איז דאס? האבן זיי געזאגט באפעלא מילק. באפעלא מילק? אזוי? באפעלא מילך קען מען נישט טרינקען. און יעצט בין איך געוואר געווארן דא אז ס'איז דא אין געוויסע פלעצער דא אין ראדזשעסטאן, דארט ווי איך וואוין, דארט ווי איך בין יעצט איז א חלק פון אינדיע וואס הייסט ראדזשעסטאן, און אין ראדזשעסטאן איז דא א געוויסע חלק לעבן די מדבר ווי דארטן טרינקט די עולם קעמל מילך, סאו ווען דו גייסט בעטן מילך פאר דיין קאפי העט עס זיין קעמל מילך, האלאו? ס'איז מורא'דיג. סאו לאמיר אריינגיין. קאפיטל ל' א' פסוק י א'. ויקחי, און זיי האבן גענומען, געדענק זיי צוועלף טויזנט אידן, וואס האבן איינגענומען גאנץ מדיין, האבן זיי געברענגט את כל השלל, די גאנצע רוב, זאגט רשי, אז מען זעט דא זיי האבן געווען ערליכע אידן, זיי האבן נישט גענומען גארנישט פאר זיך, זיי האבן קודם געברענגט אלעס פאר משה, פאר פאר משה און אלעזר הכהן, אז זיי זאלן עססעסן דארטן אלע זאכן ווי ס'גייט, את כל השלל, די גאנצע רוב, די מלבישים, די תכשיטים, די עסקנים הכח, און אלעס וואס זיי האבן אוועקגעפירט פון די בעלי חיים, באדם, ביי מענטשן, ביי בהמה, און ביי בהמות. ויביא אל אש משה ואלעזר הכהן, זיי האבן עס געברענגט צו משה און אלעזר הכהן ווייל אלעזר בני ישראל און צו די געמיינדע פון אידישע קינדער את השבי די אלע די רויב, דאס מיינט די געפאנגענע, דאס מיינט די מענטשן, ואת המלקח און דאס וואס מען האט אוועקגעפירט די בהמות, ואת השלל און די רויבט, דאס הייסט די מלבישים און די תכשיטים, אל המחנה צו די מחנה, אל ארבת מואב צו די גראדע פלעצער פון מואב, אשר על ירדן וואס איז ביים טייך ירדן יריחו נעבן שטאט יריחו, ס'טייטש פונקט ביי פון ביי ביי די פוינט פון ירדן וואס איז פונקט קעגן איבער די שטאט יריחו, און רעמעמבער דא איז מען שוין גרייט אריבער צו גיין צו ארץ ישראל, מען איז שוין די לעצטע סטאפ דא, און דאס איז געווען די לעצטע מישן פון משה רבינו. זאגט די פסוק ווייטער ויצא ויצא ה' משה ואלעזר הכהן, און משה און אלעזר הכהן זענען ארויסגעגאנגען בכל נשיאי העדה און די גאנצע געמיינדע פון די די גאנצע נשיאים, אלע נשיאים פון די געמיינדע, די קרסים קעגן זיי, אלע מחוץ למחנה. סאו, חוץ נאר די זענען ארויסגעגאנגען מיט קאווע פנים זיין די די היראוס וואס האבן געוואנען די מלחמה, זענען זיי אויך ארויסגעקומען ווייל זיי האבן געהערט, זאגט רא ש, אז די יונגסטערס זענען געגאנגען כאפן פון די פון די פון די ביזה, האבן זיי געקומען, קאם אין, זיי האבן אריינגעקומען האבן זיי געזען אז ס'דא די יונגסטערס האבן זיי געזאגט, וואו, מ'גייט יעצט אפגעבן, מיי פרענד,
מאָקאָל, לעט מי אינטראָדוס יו טו מיי פרענד מאָקאָל, אָווער העיר, רייט העיר. גוד מארנינג גייס פראם אינדיע, נאמאסטע, האו אר יו דואינג? נאמאסטע, הי איז די בעסט טור גייד אין איף יו וואנט גאו אינטו אינדיע ענד סי די ביוטי אף אינדיע איי איי וואד סעי דאנט קאם אלאון פאר די פירסט טיים דאנט גאו ביקאוז יו גאנא בי לאסט איטס סאו מעני פלעיסעס סאו מאטש באט איטס סאו ביוטיפול יו וואנט גיוו דעם א טערטי סעקאנד

וואנס ביקאוס אין אינדיען פעמילי ווי אלל ליוו טוגעדער סאו ווי סופארט אווער פעמילי וויט די מאני סאו איי סטארטעד ווארקינג אין דיס פיעלד סינס טו טאוזענד סיקסטין סאו איי סטארטעד ווארקינג ארלי סאו איי וואזע העלפינג מיי פעמילי ארלי סאו דעי ווער העפי אבאוט איט וואנס דעי אר העפי אבאוט איט איטס א פלאס פוינט פאר מי טו געט מעריד. ווערי גוד, נאו וואן מאר קוועסשאן, אין דזשענעראל אין די אין די רימאוט עריעס האו דאס וואן מערי איטש אדער דו דעי פיינד איטש? יור יור פערענטס פיין

סאו יו קען נאט מעריד עני טיים. אה, ענד יו פירסט טיים יו סי די גירל איז ביי די וועדינג? ביי די וועדינג. וואו, וואט א סורפרייז. סורפרייז! דיס איז יור ברייד. ענד סאמטיימס איטס סאטש א גוד סורפרייז און סאמטיימס. סאמטיימס יא.
דיס איז מיי לייף. יא.
ענד יו נאו אנאדער אינטרעסטינג פעקט, אין הינדו רעליזשען געטינג א דייווארס איז א סין, איז א קורס. אה, יו קענאט געט די דייווארס. סאו דו סטאק פאר לייף. רייט. יו האוו טו מעיק איט ווארק.
יעס, יו האוו טו מעיק איט ווארק.

דו וואנט איט? איי דזשאסט ניד יו טו דו דעט ענד דעטס איט. אה אקעי, סא איל בי אין אבאוט טען מינוטס. נא פראבלעם. סא לערנט מען זיך יעדעס מאל נאך זאכן אזוי, איך האב ליב צו פרעגן זאכן אפילו וואס איך ווייס שוין האב איך ליב צו פרעגן, ווייל אסאך מאל ווערט מען געוואר עפעס נאך א זאך וואס דו האסט נישט געוואוסט פארדעם, און דו האסט מיר געלערנט אין די אין די מוסר פון די וואך אז אז דו האסט פרעגן העסטו געוואר ווערן נאך א זאך, העסט געוואר ווערן נאך א זאך העסטו קלוגער ווערן, אז דו האסט מיינען אז דו ווייסט אלעס העסטו בלייבן נאר מיט דיין נאלעדזש וואס דו האסט, און דאס נישט קלוגער ווערן. סאו לאמיר אריינגיין ווייטער דא. ויצא משה ואלעזר הכהן ממחנות יהוידע לקרוסם ומחוץ למחנה, זיי גייען ארויס דארטן וועלקאמען דעם עולם, זיי זעען די יונגסטערס האבן געוואלט כאפן דארטן זאכן, זיי זאגן העי העי העי העי, ארדער ארדער, און משה זעט א אנבעליוועבל זאך, אז די אייבערשטער האט געהייסן אז מ'זאל יעדן איינעם הרג'ענען דארטן, נקמה נעמען אין זיי, ווייל זיי האבן געוואלט אונטערברענגען די כלל ישראל. סאו ער זעהט ויקצב משה, משה האט דאס אויף האט זיך אויפגערעגט על פקידי החיל, אויף די געשטעלטע פון די פון די מיליטער, שרי האלפים, די הארן פון די טויזענט, ס'האט נישט געווען צוועלף טויזענט, סאו דאס איז געווען צוועלף הארן, ושרי המאות, און די הארן פון יעדע הונדערט, דאס איז געווען הונדערט צוואנציג הארן, הבאים מצבא המלחמה וואס זענען צוריקגעקומען פון די מיליטער פון די מלחמה, פארוואס האט ער זיך גערעגט אויף זיי? וואס האבן זיי געטון? די מיליטער האט זיי נישט געהארגעט. נאר דא זעהט מען זאגט רש י אז עניטינג וואס מען זעהט עפעס גייט ראנג דארף מען וויסן אז וועם מען שולדיגט איז עס די לידערס. די לידערס וואלטן געדארפט טון עפעס ביקאוז זייער ארבעט איז צו קענען. כ'מיין אז די בחורים ווילן מיטהאלטן די שיעור, איך ווייס נישט וויפיל זיי עס יעצט דא אין אמעריקע, באט לאמיך לאמיך זעהן פראבירן זיי אריינצולייגן דא. סאו ויקצב משה אל הפקיד אחראי אסור אלופים אסור לכרת המית הבאים את צבאם מלחמה ויאמר אליהם משה און משה האט געזאגט פאר זיי החייתם כל נקיבה וואס הייסט דאס עס איז געלאזט דאס לעבן זיי אלע וואס הייסט כל כל נקיבה עס ווייזט זיך דארט סערטען נקיבות וואס האבן געטון געפערליכע פראבלעמען פאר כלל ישראל און עס איז געלאזט דאס געשען דאס אה הא wow זאגט די פסוק ווייטער הן היינו. וואו שלום עליכם, וואו דאס איז אזא גוט סורפרייז, שייא, אקעי מוזטו שוין ווארטן דא, איך ענדיג די זעקס און צוואַנציק פסוקים נאך, היין היינו, היין היינו, אה אקעי, זיי איז געבענטשט, היין היינו הוי לבני ישראל, וויפיל אזייגער איז יעצט דארט אין אמעריקא? טען וואס? טען פיפטי פאר. אה, דא איז ניין און א האלב שעה גערוקט, און א האלב שעה, ניין און א האלב שעה גערוקט, נישט קיין גאנצע. יא יא. אקעי, איך האלט שוין אינמיטן רעקארדן די שיעור, סאו אונז גיימער גיין ווייטער. זאגט ער, וויאזוי האסטו געקענט לאזן לעבן אלע נקבות, הן היינו הוי לבני ישראל בדבר פ, הן היינו הוי לבני ישראל בדבר פילם, בלעם, דאס וואס, לייגטס אויף מיוט, דאס וואס בלעם האט געזאגט אז מ'גייט למסור מעל השם, מעל, למסור מעל, איבערצוגעבן און פעלטשן א פעלטשונג ביי השם און אייבערשטן על דבר פעור ביי די זאך פון די עבודה זרה פון פעור בתיה מגיפה און דורך דעם איז געשען א מארד וואס איז אויסגעהארגעט געווארן אזויפיל אידן בעדת השם איז וויאזוי האט עטס געקענט לאזן זיי לעבן ואתו און יעצט הרגי זאלט עטס הרגן כל זכר יעדעס יונגע זכר אפילו ביי טף פון די יונגע פון די יונגווארג וכל אישה און יעדע פרוי יודעת איש למשכב זכר וואס ער ווייסט וואס קען וואס קען חתונה האבן אלע הרגי הרגעטס עס. וכל התאוות באנשים אשר לא יודעים משכב זכר, די קינדער, די קליינע וואס זענען ווייסן נאך נישט זענען זענען נאך אינעסענט די קליינע קינדער, העכיער לכם זאלט עטס לעבן, לאזן לעבן פאר ענק, עטס קענטס חתונה האבן מיט זיי אפילו. ואתם, חניה מחוץ למחנה, רוהטס אינדרויסן פון מחנה, און יעצט, נישט און יעצט, ואתם און עטסט, יעצט און עטסט, אינטערסאנט, ואתם איז יעצט, און ואתם די איינע איז יעצט, אקעי, ואתם איז דאס מיט א אלף, און עטסט, חניה מחוץ למחנה, רוהטס אינדרויסן פון מחנה, שבעת ימים זיבן טעג, כל הרוג נפש, יעדער וואס האט געהארגעט א זאב וכו' נגעיה וכו' און יעדער וואס האט אנגערירט צו א טויטע מענטש תחת חטאי זאלט איר זיי רייניגן דורך דעם, ווי אזוי? דורך די אש פון די פרה אדומה ביום השלישי אין דעם דריטן טאג, וביום השביעי אין דעם זיבעטן טאג, אטעם ענג און שבויך מן ענקער געפאנגענע, זיי וועלן זיך מגייר זיין און זיי וועלן טמא ווערן, וועלן זיי זיך דארפן רייניגן. וכל בגד, יעדע קלייד, וכל כלי עור, יעדע קלייד, יעדע קייטע פון פעל, וכל מעשה איזם, יעדע וואס איז געמאכט פון ציגן, וכל כלי עצי, יעדע קייטע פון האלץ, שחטי, דארפט עטס רייניגן מיט עופר הפרים. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זוי איז חוקת התורה. און די אלעזר הכהן האט געזאגט צו די מענטשן דארטן וואס זענען געקומען פון די מיליטער פון די מלחמה, זוי איז חוקת התורה אשר ציווה ה' את משה, דאס זענען די הלכות די געזעצן פון די תורה וואס די אייבערשטער האט באפוילן פאר משה, אז וואס? אך את הזהב ואת הכסף, נאר די כלים פון גאלד און פון זילבער, את הנחושת פון קופער, את הבזל פון אייזן, את הבדל פון צינער, את העופרת פון בליי. כל דבר, יעדע זאך, אשר יבוא, וואס וועט, מען גייט עס נוצן באש, מען נוצט עס דורך דעם וואס מען קאכט עס אויף פייער, תעביר, וויאזוי גייט מען עס כשר'ן? מען דארף עס אריבערפירן באש אין פייער, אזוי ווי מען נוצט די זאך, אזוי דארף מען עס כשר'ן, א טאפ וואס מען קאכט דערין, דארף מען עס כשר'ן דורך אריינלייגן גאר הייסע וואסער, אזוי הייס ווי די טאפ וואס מען האט גענוצט גרייט צו קאכן דארט די זאכן, און די זעלבע זאך א אייזן וואס מען בראט דערמיט, דארף מען עס גליען מיט אויך בראטן אזוי מיט פייער, וטהור, און ס'וועט זיין ריין פון מאכלות אסירות, דאס מיינט כשר, אך נאר, עס איז נישט גענוג אז מען האט עס גע'כשר'ט, במים נידון מיט שפריץ וואסער דאס מיינט זאגן פון די עפר הפרה, יסחטו, זאל עס ווערן גערייניגט, וכל אשר לא יובא באש, און יעדע זאך וואס וועט נישט קומען אויפן פייער, וואס מיינט צו זאגן מ'נוצט עס נישט מיט קיין הייסע זאכן אזוי ווי גלעזער, פלעשער, ווי נעם טרינק איך דא פון די גלאז, וואס איז פון א גלאז, תעבירי במים זאלט עטס אריבערפירן אין וואסער, עס מיינט טובל'ן, וכיבסתם בגדיכם, און עטס זאלטס וואשן, טובל'ן, און כדי קליידער ביום השביעי און זיבעטן טאג ווי טהרת און זיי זאלן רייניגן ואחת אבער און מאכן אומבאקאנט די צוריק קומען צו די מחנה ויאמר השם אל משה לאמר און דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה זאל דיר זאגן שאו את ראש מלכך שאו הייב אויף וואס נעם אויף את ראש די חשבון די סכום מלכך השביעי פון וועלכע מען האט אוועק געפירט פון די געפענגעניש ביי אדם און ביי בהמה ביי די מענטשן פון די בהמה אתה די ואלעזר הכהן און אלעזר הכהן גדול וראש האבות און די הויפטן פון די פון די פעטער חזר'ס האידא פון דער געמיינדע, וכת ציסו, און זאלסט צעטיילן אין צוויי, עשו מה כח, וואס מען האט אוועקגעפירט פון מדיין די מענטשן און די בהמות, בין תופס המלחמה, צווישן די קעמפער פון די מלחמה, היוצאים לצבא וואס זענען ארויסגעגאנגען אין מיליטער, און בין כל העדה, און צווישן די גאנצע געמיינדע. והרמוסו, און זאלסט אפשיידן מכם, מכת, א שטייער, לשם פאר'ן אייבערשטן, מאיס, אנשי מלחמה, פון די מענטשן וואס האבן מלחמה געהאלטן, והיוצאים לצבא וואס זענען ארויסגעגאנגען אין מיליטער. אחד נפש, איין זעל, מחמש המאות, פון פינף הונדערט מן האדם, פון די מענטשן, און מן הבקר, פון די רינדער, מן החמורים, פון די אייזלען, מן הצאן, פון די שאף. פון די אלע זאל מען אראפנעמען איינס פון פינף הונדערט, ממחציתם, פון פון זייערס, פון די אנשי מלחמה, א האלבט, תיקחו, איר זאלט יעצט נעמען, ונשאתו, און זאלסט עס געבן לאלעזר הכהן, פאר אלעזר הכהן, תרומת השם, דאס איז א אפשיידונג וואס מען שיידט אפ פארן אייבערשטן. און ממחצת בני ישראל, און פון די העלפט פון די אידישע קינדער, תיקח, זאלסטו נעמען, אחד אחוז, איינס ארויסגענומען, און ס'האט זיך איין. פון דעם זעט מען די ווארט פראצענט איז אחוז, אחד אחוז מן החמישים, פון פופציג, דאס מיינט א פופציגסטע טייל, מן האדם פון די מענטשן, מן הבקר פון די רינדער, מן החמורים פון די אייזלען, מן הצאן פון די שאף, מכל הבהמה, פון אלע מיני בהמות זענען סת אויס, און די לווים, דאס געבן פאר די לווים, שומרי משמרת, די וואס היטן אפ פון די אפהיטן משכן השם, פון די משכן פונעם אייבערשטן. ויעש משה, און משה האט געטון ווי אלעזר הכהן, און דער לוזי כהן גדל כאשר ציוה השם את משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן דעם משה, ויהי און ס'איז געווען די סכום פונעם כח פון וואס מ'האט אוועקגעפירט פון די מיליאנען די בהמות און די מענטשן איז געווען יתר רבות, חוץ פון די רויב פון די מטלטלים אשר בזוזי וואס עס האבן גערויבט עם הצבא די פאלק די מענטשן פונעם מיליטער, צאן איז געווען פון די שאף שש מאות אלף זעקס הונדערט טויזנט ושבעים אלף און זיבעציק טויזנט וחמשה עשר אלפים און פינף טויזנט, צוזאמען איז געווען זעקס הונדערט און פינף און זיבעציק טויזנט. ובקר פון די רינדער געווען שניים ושבעים אלף, צוויי און זיבעציק טויזנט, וחמורים פון די אייזלן אייכער ושישים אלף, איין און זעכציק טויזנט, ונפש אדם מן הנשים, און די זעלן פון די מענטשן פון די פרויען אשר לא יולדו משכן זכר וואס זענען נאכנישט געווען, זענען נאך געווען יונגע פרויען וואס האבן נאכנישט חתונה געהאט, האבן נאכנישט געקענט חתונה האבן, כל נפש די אלע זענען געווען שניים ושלושים אלף,